Wel helo pawb, mae o'n gret cael bod gyda chi eto. Cyfarchion cynnes i chi gyd o Coleg y Bala. Wel, cwestiwn i ddechrau. Pwy fama sy'n hoffi fynd ar roller coasters? Fel hwn. Dych chi lawr ynnes, dych chi'n licio roller coasters? Um, dych chi wedi bod i rolau fel Alton Towers neu Oakwood? Wel, dwi'n gwybod beth ydych chi'n meddwl o fynd ar roller coaster fel hwn.

Waw, mae hwnna'n edrych yn pretty scary, dydy. Sa chi'n licio mynd ar un yna? mae o'n mynd i fyny'n uchel iawn, a wedyn, wff, i lawr. You hit the highs, a wedyn you go and hit the lows. Fyny ag i lawr. Mae pobl yn dweud weithiau dydyn bod bywyd yn gallu bod chydig bach fel roller coaster. Weithiau mae pethau'n gret, pawb yn hapus, fel y babi yma. Weithiau ydych chi'n teimlo fel neidio fyny a dathlu Ond weithiau, da chi'n drist, fel hwn. A weithiau, ydych chi'n newid o un i'r llall yn sydyn iawn. Weithiau, ydych chi'n cael y crio un munud, neu hapus, neu mynd o un i'r llall, chydig bach fel y babi yma.
What is it? what is it? Oh, what? What? Oh, babe. Wel, mae hynny'n gallu digwydd hefyd, ydy pe da chi'n gwylio pel droed. Dyma faint yna chi sydd wedi bod yn gwylio'r Euros. Da chi wedi bod yn mwynhau, do? Wel, os da chi'n fan i Gymru, da chi di new arfer hefo fo fyny ag i lawr, newid emosiwn yn sydyn iawn. Chi'n cofio'r gêm cyntaf yn erbyn Swistir? Swistir yn sgorio, hmm, pawb yn drist a braidd yn ddigalon. A wedyn, Kiefer Moore yn sgorio header brilliant a fans yn mynd yn wyllt. Neu, chi'n cofio gêm Twrci? Gêm ffantastig, Cymru yn chwarae briliant, ennill 2-0, dathlu mawr. Ond dim ond ychydig ddyddiau wedyn, colli 4-0 yn erbyn Denmark. Pawb yn drist. Ie, yeah, mae cefnogi tîm fod a, fel ar roller coaster dy, dydy, y bennig tîm fel Cymru i fyny ac i lawr. Ond fel o'n i'n dweud yn gynt, mae bywyd yn gallu teimlo fel na weithiau, dydy. Weithiau mae pethau'n oce, okay, dych chi'n hapus, mae ffrindiau gennych chi, maen nhw'n glen, bopeth yn iawn adre. Ond weithiau mae pethau'n anodd, dydy? Mae bywyd yn gallu fod yn anodd weithiau, dwi'n gwybod. Weithiau dych chi'n drist. Weithiau mae ffrindiau di yn gallu bod yn gas efo chi. Weithiau mae pethau'n anodd adre, wrach bod chi'n sal neu wrach bod chi'n abod rwy'n arall sy'n sal. A weithiau dych chi'n poeni, dych chi'n mynd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn y diwrnod nesa, dych chi'n poeni am fory, o, di ffrindiau neu di pobl mynd i fo'n gas efo fi, neu di pethau anodd yn mynd i ddigwydd. Mae bywyd yn gallu bod yn ansicr weithiau. Ond mae'r Beibl yn deutha ni, mae yna rhai pethau da ni'n gallu dibynnu arno fo, sydd bynnag ydy'r diwrnod, sydd bynnag ydy'r tywydd, os mae'n braf neu glywiau, mae yna bethau fe da ni ddibynnu arno fo, beth bynnag sy'n digwydd. Yr peth cynta ydy cariad Duw. Da ni'n gallu dibynnu, relaio completely ar cariad Duw. Chos mae Duw wedi creu bob un ohono ni, mae wedi creu fi, mae wedi creu chi, a mae o'n gwybod bob peth amdano ni. Mae o'n gwybod y da a'r drwg. Ond i gariad o tuag ato ni beth yn newid. Mae yna adnod yn llyfr Eseia yn y Hen Testament yn dweud hyn. Falle bydd y mynyddoedd yn symud a'r bryniau'n cael ei ysgwyd, ond bydd fy nghariad i atoch chi yn aros. Ond bydd fy nghariad i atoch chi yn aros. Ydy mynyddoedd yn symud? Wel, na chdi, dim fel arfer, dim ond os mae'n rhyw massive earthquake. Ond hyd yn oed os maen nhw yn symud, di cariad Duw tuag ato ni byth yn symud. Di o byth yn newid. Mae o'n aros yr un peth. A mae hynny mor dda i ni wybod, dydy? Chos beth bynnag sy'n digwydd, os dwi'n hapus neu drist, mae Duw dal yn fy ngharu fi. A mae'n caru bob un ohono ni. A ddim jyst bod ni'n gallu dibynnu ar ei gariad o. Mae Beibl yn dweud hefyd, da ni'n gallu gwybod bod Duw gyda ni. Os dwi'n yn gwybod os ydych chi'n hoffi chydig bach o amser ben eich hun, O, da ni gyd yn hoffi chi bach o amser i chilio weithiau. Dwi'n meddwl beth da chi'n neud, pryd da chi eisiau bod ben eich hun a chilio, hwyrach ydy bach fel hyn. O, oh, relaxio. Ond mae yna gwahaniaeth rhwng chdi bach o amser ben eich hun i relaxio a teimlo'n unig, does? Teimlo, o, oh, does neb ar fy ochr i. Mae pawb yn fy ebyn i. A di hynny ddim yn neis. Ond hyd yn oed os ydyn ni'n teimlo fel 'na weithiau, mae yna rywbeth fedrwn ni fod yn hollol sicr o. Mae Duw gyda ni. Dyw mae di gadael ni, fe byth ein gadael ni. Dyna be ry Iesu ddeud, y geiriau ola cyn i Iesu fynd o'r ddaear yn ôl i'r nefoedd i'w ffrindiau arbennig o oedd, Gallwch chi fod yn siŵr byddai gyda chi bob amser. Grandwch ar hwnna, mae Iesu'n deutha ni, gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chi bob amser. Chymod, mae Iesu yn gaddo fo gyda ni, mae'n gaddo caru ni. Yn dyrach bod chi'n dweud, owain, dyw hwnna jyst yn geiriau neis, mae'n hawdd dweud pethau weithiau, dydy. Does ni'n yma yn gallu gad a rhoi miliwn o bunnoedd i bob un ohonych chi. Llaw fyny os ydych chi'n licio hynny. Ie. Yeah. A ydych chi'n meddwl, o, ffantastig, o, be o, se ni'n gallu gwario fo ar pethau amazing. Ond, ydy hynny'n mynd i ddigwydd? Sori siom i chi ond yn anffodus dyw na byth yn mynd i ddigwydd. Fedra i ddeud y geiriau ond mae'n golygu ddim byd. Ond pe mae Iesu gaddo bod o'n yn caru ni o hyd, yn gaddo fo gyda ni, da ni'n gwybod fo hynny'n wir. Mae Iesu 'di profi hynny i ni. Her Iesu, profi gariad tuag atyn ni yn y ffordd fwya trwy mynd i'r groes i farw trostyn ni. Waw! Os mae 'di gwneud hynny drostyn ni, dyna be 'di cariad go iawn. So os mae'n caru ni fel na, ac yn barod i fynd i'r groes drostyn ni, di o ddim yn mynd i stopio caru ni, achos dwi'n gwneud rhywbeth drwg. Na chdi, beth bynnag dyn ni'n neud, mae e dal yn caru ni. A mae e 'di gaddo fo gyda ni, fel oeddwn i'n dweud. A mae 'di profi hynny, chos oedd y disgyblion yn meddwl bod o 'di gadael nhw a 'di marw a mynd i'r groes, a cael ei roi mewn bedd. Ond dim dyna oedd diwedd y stori. Dyma'n dod o'n ôl o'r bedd yn fyw, dyma fo'n atgyfodi. A felly gwybod Oedden ni'n gallu gwybod fod o gyda ni am byth, chos mae o'n fyw heddiw, mae o di dod nôl o'r bedd yn fyw. So felly, da ni'n gallu gwybod bod o gyda ni. So felly heddiw, os da ni'n teimlo'n hapus neu'n drist, yn unig neu yn stryglo, if we're having a good day or a bad day, dwi'n gallu gwybod heddiw fod Iesu yn fy ngharu fi, Mae o'n caru chi, a dych chi'n gallu gwybod fod Iesu gyda chi. Hadnod arall yn y Beibl sy'n dweud, mae Iesu y Meseia yr un fath bob amser, ddoe, heddiw ac am byth. Chos dyn ni weithiau, dydan, dyn ni'n cael good days a bad days, dyn ni'n bach yn moody rhai diwrnodau a gweithiau'n hapus diwrnodau eraill. Weithiau dyn ni'n neis i'n ffrindiau, weithiau dyn ni'n gas i'n ffrindiau ni. Ond mae Iesu, y Meseia, yr un fath bob amser, ddoe, heddiw ac am byth. A dwi'n meddwl fe dyn ni ddysgu fedran gan Iesu i fod felly, chydig bach fwy fel na, i fod yn ffrindiau da. Diolch bwys beth mae ffrindiau ni'n neud, ond i aros yn ffrindiau. Ddim bod yn ffeind un munud a cas munud arall, ond dangos cariad Duw. Wel, pam da ni'n mynd gweddio? Diolch Iesu, dy fod ti yr un fath bob amser, ddoe, heddiw ac am byth. Diolch i ti Iesu fod ti'n gaddo, fod ti'n caru ni am byth, diolch bwys be da ni'n neud, ac wyt ti'n gaddo fo gyda ni, beth bynnag sydd yn digwydd. Diolch Iesu. Amen. Wel, wrth feddwl am gymaint mae Iesu'n caru ni. Dim ond un can da ni'n gallu canu, ynde? Fideo, uh, da ni'n mynd fideo o'r gan Iesu, da ni'n canu'r dy glod. Da chi'n cofio'r symudiadau i'r ddau bennill cyntaf na ni'n neud? Uh, da chi'n cofio, Iesu, mae dy gariad di mor llydan, dwfn a mawr. Dych chi'n gofio? Llydan y dwm y mawr, dych chi'n gofio wneud yn sydyn, a wedyn i'r ail bennill, dych chi'n cofio, Iesu ti'n fy ngharu pan dwi'n dda, neu drwg, hapus, neu trist. Ond dych chi'n gofio wneud yn sydyn, dda neu drwg, neu hapus neu drist. Dych chi'n barod? Mwynhewch y can.